Oga Nedu, good morning. Uh, I married from Moncano last year. And the girl is now sleeping around with men, including my brothers. Oh, Papa. He don't descend. Hey, na true wetin him talk o. Oh. No, most, he say. He don dey send WhatsApp um, messages um, uh, when him wife dey chat with a uh, person say hi hi how are you doing he say this is what she's doing as she went back to their place she doesn't know that i'm seeing all

okay baby now hey see you me too happy new year baby happy new year just which that is one here mm. i am coming home this morning up here okay okay baby okay baby now N now no not now at night wow really okay should i come and eat rice maybe baby i'm hungry

send the voice recording once you send am before they start to have hekem hem because they will okay the voice recording you go hear what they are discussing before they will start to have in here hey hey na eh fair woman o oh. so now some wife now for begin to check her whatsapp on facebook no my you see eh the truth is man no lie give you once you begin suspect eh, eh just take action quick quick but because but if you never dey suspect if you go check you go see wetin you dey find hard break just hold you quick like hey. hook up hey nah this one shock me o oh. nah they would have been so make this one shock me o oh. this one shock me o oh. anyway my oga Uh, you dey ask whether divorce is a sin well i no wan talk make some uh, second god wey dey around wey know bible well well uh, assistant jesus make dem come gbege me so me i go just keep quiet so uh, the thing wey me i go fit advise you na according to law uh -huh, follow law take do am uh -huh. now because you get all the evidences you get everything eh, no need and you say he don't delete the woman number uh, be like say the woman don't come up for your house no, no, well, already uh, he delete her number travel. he, he didn't don delete her uh, so so the thing but and and okay, you suppose they lucky the thing when he be say you suppose they thank god for nana say una never even born pikin. Uh -huh. pikin never come. pikin never come adibi pikin don't come now you go get something where go tie you with the girl forever but at this one una no get pikin so you dey free so just move on with your life just just move on just last day here when dem collabo e never reach one year never reach one year wetin she dey find that's why you need to be sure these girls don ready o oh. cause some girls are not ready to be somebody wife not be every girl ready to marry that is the truth some of our boys too dey force them will you marry me and some boy some boys too then dey by force these girls eh. emotional blackmail eh. for the girl to marry you the you girl come go engage the girl where everybody the girl no get choice to say no you come go collect the thing. but nedu don be surprised uh, don be surprised this is what a lot of men do now on a daily basis. Uh-uh. they just married last year. just, just last, last year, year here o. Oh.

Uh, my dog last year. Last when? So una never even born pikin. Oh yeah. Hey! Wait, first of all, first of all, before you begin talk, how you take no say true true she dey sleep around, even dey sleep with your brother because you, you, how you take no, how you take confirm am. Um, actually, I recorded the voice uh, record with the person.

hey wait i no understand how your brother take tell you this kind thing if brother sleep with brother wife then they hide them. how in come you ask am how in come take get mind come waka meet you say brother i sleep with your wife do your work how. na na na na na she dey go meet them. No, na she dey go meet them. Yeah. Oga, this is not pure. Before marriage or, Before marriage or after marriage? After marriage. Hmm. But brother, you know what you go do for me? Eh? Uh, um, uh, text me your your your wife number. Text them or WhatsApp them. Text them now, now, now. Okay? Okay. Yes. Oga, this thing.

no now i dey try understand or moko na help me understand oga i don dey process am for my issue e no clear e no clear i'm trying to have the you understand e no clear deuteronomy somebody don send message now say deuteronomy twenty-four verse one says when a man

una go say eh he's only a muslim that can do sake daya sake biyu sake uku eh, or say he go fit marry one aunty t why you dey laugh. even marry more than one wife still dey bible. na now eh, eh eh eh see dem talk say na only muslim fit marry four wives hmm. anybody wey say na only muslim fit marry one wife i dey always ask dem one question na one god we dey serve muslim and christian they go say yes we serve one god mm. okay if na one god we dey serve why e be say that one god approve for muslim to marry for that same one god come say no for christian but the muslim oneself you, you, you have to take care of your wife securely yes if you no fit take care of them equally you no fit marry so if you marry a second wife

maybe he talk say i am i i am god and i hate divorce now you see the thing wey una no understand wetin be the context of that message at that time at that time hmm. you go see dem dem go tell eh his new testament kuku tear old testament come eh, read am. it is wrong for you to divorce your wife so that you can marry another that is adultery and when you take that one you lusted after as your wife and contribute to the breakup of her marriage you commit adultery again.

no just read one part of bible leave the other one ask yourself why e dey different from here con dey different from here why luke talk this one why luke talk this one and deuteronomy talk this one mm-hmm. wetin be the context wey dem two dey talk am exactly e mean say na context by context e mean say e get reason why hmm. maybe na some people dem dey tell this one and some people dey tell that one exactly if you wan read that deuteronomy read deuteronomy twenty-four one to three read am reach three

ọsọ ndụ whether bible talk okay uh, okay okay, okay wait so I, i go marry somebody now because you dey tell me say oh bible hate the god hate the for oh they come dey kill me i come sit down there. Tag. i come watch you go just comot go my pocket come back Even God no give you Ah, wow. brain for mumu. even for court when you go court when you go court eh, court go tell you there are two major grounds on which say you fit divorce infidelity and threat to life infidelity and threat to life infidelity meaning say when your wife begin mapoke outside and the same person wan kill you that is it na wetin law even talk man no go talk bible before una go call me antichrist say uh, uh, uh, uh, even oganedu even for muslim even for muslim accept divorce but na through right channel mm. i wan ask something

so why we come believe say na as i don talk about am na so e end there no think am me i'm not a i'm not a pastor man i no follow wetin i talk o do wetin you wan do o before una go come talk say na me everybody don dey sell bible passages now everybody don dey sell me bible passage now before person go talk say ah, this nedu is an antichrist because i am not o i just dey talk my own o

Uh, my dog last year. Last when? So una never even born pikin. Oh yeah. Hey. Wait, first of all, first of all, before you begin talk, how you take no say true true she dey sleep around, even dey sleep with your brother because you, you, how you take no, how you take confirm am. Um, actually, I recorded the voice uh, record with the person.

If na your wife or husband wan make you commit murder, please let her or she go for your peace sake. Divorce is far better than death. Mm-hmm. Chima Victor Hyacinth from Ago Palace Way. Now write this one. This one also come talk say, uh, do let that man move on with his life, but not be all women be the same we not talk say women are the same man this why you don't come dey find trouble again mm. anyway this one come talk say eh, eh, oga nedu but oga nedu why is nobody talking about the brother of the man that slept with his wife nothing concern you see let make i make una understand something one and no know if i catch my girlfriend with another man i no get business with the man o oh, just i no get business with the man na with the girl for na with the girl i get business with so this man in the same way he no get business with him brother na im get na im wife he get business with na your wife wey disrespect you na your wife wey carry the thing wey e be say the turkey wey suppose be for only you go give go share am na souvenir now e don turn souvenir. and he say the brother talk say na the wife na dey come. Yeah, exactly you know some women are like that. yes na wetin the brother talk say na the wife dey come. Mm -hmm. so in, even if the brother see me i no believe say the man will not get any business with the brother wey do am and other so make e come go dey meet other men wey dey sleep with the woman mbana na na the woman you know you no know every other person if be like say my my friend now come come do something with my girlfriend